Dyma ni. Helo, Ren! Helo, Hafwen!
Sut wyt ti?
Iawn, diolch. A ti ta? Da iawn, diolch. A diolch i ti am um, ddwad am sgwrs efo fi heddiw yma. Ynde? Aha, dim problem.
Diolch fawr iawn i ti. Felly, ia, felly, um, eisiau siarad efo ti dwi am hwyan gerddi. Felly, um, be wyt ti'n feddwl o hwyan gerddi? Um, Yn gyffredinol, beth ti'n feddwl o hyn gerddi? Ie, yeah, um, dwi'n licio chwian gerddi. Um, pan, pan ro'n i'n plentyn, um, mi ges i llawr o, o llyfrau Ladybird o mm. chwian gerddi. Yeah.
Um, dwi'n meddwl mae'n um, mae, mae neis iawn i, i um, rhannu nhw efo'r efo plant, efo babi, um, fel, fel, fel rhieni. Right, yeah. um, Yy ie do- do- dwi'n meddwl yym mae'n bechod bod rŵan yym mae plant ddim yn gwybod dim yn nabod yym Chwilen Gerdd fel mewn yy fel ni mewn y yym saithdegau. Ie yndi dwi dwi cytuno hynna efo ti yndw dwi yn cytuno efo ti. Felly yy be' am hwyl gerddi Cymraeg wyt ti'n adnabod rhei wyt ti'n yym be' ti'n ydi o'n helpu ti hwyl gerddi Cymraeg ydi? Ie ie wel yym mae gen i mae gen i

Mi welais Jacques Cousteau yn Eisteddfod oh, hey.
yeah. Gwen ar y Bennau dwy gwrs yn hyb. Ie, yeah, dwi'n licio na. Um, dwi'n meddwl bod um, mae Chwian Gerddi yn syml iawn, mm. um, efo um, rhythm a um, oh, ailadrodd. Reit. Um, llawr o ailadrodd um, sy'n neud nhw um, hawdd i dysgu i, i, chof, i cofio'r geriau right, um, yeah. i, i dysgwr. Yeah.
Felly, oce, okay, reit, a wedyn mae'n helpu ti i gofio geiriau, falle. Mm, Wyt yeah.
ti'n medru defnyddio geiriau neu patrymau yna wedyn yn dy um, bywyd na, bob un? Na, uh, geiriau o um,

yy mwy modern... Mm. ...yym yn helpu fi yn yn defnyddio'r geiriau yn fy myd. Ah, reit. Yn fy mywyd, ie. Felly mwy yn gerddi, fwy o ochr gwrando, ynganu, ia, ynganu... Ie. ...dweud y geiria'... Ie.
...synnu ballu...
Ie.
...lle ma' caneuon efo'r geiriau a'r

cysyllt Ie, efo, cyswllt, plant.
cysylltiad, cyswllt, yeah, cyswllt, efo plant.
Ond yn, yn y, yn y, yn y, yn y, ah, yn y bywyd, bywyd, life, ie, yeah, yn, y, yn y bywyd. Um, dwi, dwi ddim yn defnyddio pen esgwyddiau coes a traed drwy'r dydd.
Yeah.
Um, felly, um, pan ti'n nabod dwi'n dwi'n gwybod dwi'n dwi'n licio um, bwncath. Hey, o, o, o, o, ti fan mawr o bwncath. Ie, yeah, fan gwych o, o bwncath. O, um, ond geiriau a um, brawddegau mm. yn, yn y caneu yn bwncath, fedra i, fedra i ddefnyddio bob dydd. Fedri di roid esiampl pa... Yym Beth ti'n hoffi? Stedda lawr, stedda lawr i gwrando arna i, mae genna O! rhywbeth dwi isio deud. Handi fel tiwtor.
Ie. Yy yym ell- ella nes i ddim esbonio hyn yn glir. Ie.
Ie, mae'n mae'n...
Ie.
And yym achos achos dwi um, dwi'n canu efo'r CD yn fy nghar, mm. um, mae geriau yn, yn llifo, yn llifo o'r fy ngheg. Ie, yeah, ydy, ydy. Yeah. Yeah.
A mae hynna wir o hwy yn gerddi, oherwydd bod yr iddym a balli, um, yeah. a hwnna'n elfen fwy syml yn tydi. Ie. Yeah. Yeah. Yym...
Ia. ...a d- yym a does dim raid i dw- dwi'm yn gw- ond does dim raid i ni ddeall bob gair chwaith nag oes? Bob gair, na, na, Na. na.
Ond yym dwi'n dwi'n dwi'n meddwl bod yym Elidir Glyn y, y canwr o Bwncath yn canu um, yn glir iawn. Mm. A mae o'n helpu fi um, dallt Mae'n helpu fi um, yeah, dallt y geriau a fedra i defnyddio'r geriau. A dwi'n dwi, dwi, gorando ar, ar gan a dwi'n meddwl, o, oh, dwi'n gwybod, dwi'n gwybod y geriau na. Yeah. Um, oh, yeah, mae o'n... A fedra i cofio a, a, a canu ar, efo efo o, efo fo. A ia, gwych. Yeah. A, a be ti ddysgu wedyn yn y dosbarth, mae yna gyswllt, y gair cyswllt, mae yna gyswllt wedyn efo'r ddau, oes? Ia, ia, ia. O, be, be oeddwn ni'n dysgu wythnos diwetha? Um, o, oh, ar, arna i. Arna i, gwrando arna i, stedd yn lawr i gwrando arna i.
A'n, ie, dwi'n dwi neud, dwi neud y cysyll um, mewn y, y gair yn y can a y gair yn y dosbarth. Dyna ni, yeah. gwych. Fantastig. Wel, diolch yn fawr iawn i ti, Ren. Felly, oh, um, Cario mlaen i fwynhau hwiangerddi Gymraeg i unrhyw ddiben. Yy, o ie, be' ti'n meddwl pan ma' bobol yn dweud yym, "O, yym, pam ma' dysgwyr isio dysgu hwiangerddi? Mae'n fabïaidd. Mae'n fabïaidd." Be' Be' ti'n 'di meddwl?
biaidd? Be' Ie, 'di biaidd?
fabïaidd, like a babyish, baby. O, na, na, dwi dwi'n dwi'n meddwl pan yym Dwi'n dwi, dwi cofio pan ti'n um, dangos i ni y fideo o um, Gwilym Boen Rhys yn oh. canu Ti Bach Tŵt.
Mm. A pawb, pawb, pawb wedi mwynhau hmm. y fideo a dwi'n dwi, dwi, dwi yn gwybod um, o'r, or, um, o, ah, o'r eraill yn y, yeah. yn y dosbarth, yeah.
ond Mi nes i, mi nes i, mi es i fynd, a, a, mi es i adra yn, yn canu. O, gwy. Yeah. Yeah.
Dwi'n, dwi'n, a, a we, wed, um, wedyn, um, mi nes i prynesu um, y llyfr, a ti bach dwt yn y, yn y llyfr. Mae'n yn y llyfr. Yeah.
Gwych. Felly, mae'n dibynnu sut wyt ti'n ddefnyddio fo. Ia, mae'n dibynnu sut wyt ti'n ddefnyddio fo yn y dosbarth. Ia. Ia?
Ia.
Felly, ia.
Iawn. Ocê, o gwych! Diolch yn fawr iawn, Ren. Dwi'n mynd i stopio recordio ŵan. Ocê. Croeso. Tara.